Ähliňize salam mähriban dostlar ýagdaýlaryňyz gowumy janyňyz sagmy ýene-de men siziň bilen täze wideoda Ahmet Meredow mähriban dostlar bu günki wideomda e, siziň üçin gysgaça täzeligim bar ýagny birnäçäňiz daşary ýurt dillerini öwrenmäge höwesli we hatda birnäçäňiz e, ýazýaňyz iňlis dilini nädip tiz öwrenip bilerin iňlis dilini öwrenmäge hani bir haýsy ýollar maslahat berersiň diýen birnäçe dostlarymyz bar şonuň üçin e, şu wagt hani şu dil ugry boýunça okaýan öz araňyzdaky ildeşlerimiz bilen bilelikde maslahatlaşdyk we siziň üçin onlaýn dil merkezini açdyk. Ýagny, edil häzirki wagtda bäş dil boýunça size sapak bermekçi, iňlis dilinde, fransuz dilinde, ispan dilinde, italýan dilinde hem-de arap dilinde. Ýagny şu bäş dil boýunça size onlaýn kurs bereris. Ýagny, size kurs berjek mugallymlarymyz hem şu diller boýunça özüniň ýokary bilimi bolan, şu diller ugrundan okan öz ildeşlerimiz size Beginner, ýagny başlangyç synpyndan ta ýokarky synplaryna çenli şu dilleri öwrederler. We esasy zady hem mähriban dostlar, kursumyz arzan, iň arzan kurslaryň biri bolmagy hem mümkin. Ýagny siz islendik dili tapawudy ýok. Siz aýlyk bary ýogy 2 dollar pul töleýäňiz. Şu 2 dollaryň içinde biziň berjek ähli kurslarymyzdan peýdalanyp bilýäňiz. We wagtyň geçmegi bilen diýeli Birnäçe aý hytaý dilini hem goşalyň ýa bolmasa başgarak diller hem goşaly diýenleriňiz bar bolsa, ýa bolmasa diýeli şol ugurlar boýunça bilim alýan talyplarymyz özüňize iş gözleýän bolsaňyz, onda ýene-de biz meň bilen habarlaşalyň, habarlaşyň we haýsy dilden ýa bolmasa dil ýa bolmasa başgarak bir ugurlardan nähili ýagdaýda adamlara sapak berip bilmek bilmäge mümkinçiligiňiz bar bolsa, onda o kurslary hem açarys, tapawudy iňlis dili, Deli hytaý dili ýa bolmasa deli kompýuter, meselem programmist, tapawudy ýok. Näme bir ugurdan halka bir sapak bermek isleýäniňiz bar bolsa habarlaşyň. Onuň belli bir aýlyk belläris we öwrenmek isleýän dostlarymyz hem kursumyza goşulyp bilerler. Mähriban dostlar, kursumyzyň tölegi bary-ýogy iki dollar. Wideonyň dowamynda nädip goşulmalydygyny hem men size görkezerin. Gyzyklanýan dostlarymyz bilen paýlaşyň hökman. Wideoda laýk basmagy, kommentariýa ýazmagy Asla ýadyňyzdan çykarmaň. Kanalda agza bolmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Onda näme? Ähliňize üstünlik arzuw edýän. Indiki wideolarda görüşýänçäk hoş sag boluň. Indi dostlar, kursumyza goşulmak üçin ilki bilen kompýuterden girseňiz has gowy bolar, telefondan däl-de. Göni YouTube-yň özüne Ahmet Meredow diýip ýazýaňyz. Ýazanyňyzdan soňra meniň sahypam çykar şunuň ýaly ýagdaýda. Soňra göni kanalymyň içine girýäňiz. Kanalymyň baş sahypasynda. Şu ýerde join, ýagny goşul manysyny berýär. Rus dilinde başga zatlar bolup biler siziň YouTube-yňyzda. Indi join-a basan wagtyňyz dostlar şu ýerde aýlyk tölegler çykar. 2 dollar. Asyl biziň isleýänimiz 2 dollarlyk. Şu ýerde siz islendik berýän kurslarymyzdan peýdalanyp bilýäňiz. Bu ähli goýulýan wideolary görüp bilýäňiz. Ýöne araňyzda käbirleriňiz, "Aý, men 2 dollar berer ýaly zat däl. Men bäş dollar bermek isleýän, iki dollar gaty az diýýäniňiz bar bolsa, bäş dollarlyk saýlap bilersiňiz. Ýa bolmasa-da diýeli, Aý jüýümden pul has kän, 2 dollaram däl, 5 dollaram däl, men 10 dollar bermek isleýän diýeniňiz bar bolsa, onda ýene-de brilliant gollugyny peýdalanyp, kanala goşulyp bilersiňiz. Ýöne ählisinde hem siz ähli kurslarymyzdan peýdalanyp bilýäňiz. Indi golluga gireniňizden soňra şu ýerde goşul bölümine basýaňyz. Şu ýerde sizden töleg görnüşini nähili ýagdaýda tölemek isleýäň. Şony sorar. PayPal ýa bolmasa-da kredit karty ýa-da debit kart, ýagny Visa kartlaryňyzdan sorar. Şu ýerde siz kart nomeriňizi, ähli informasiýalaryňyzy ýazanyňyzdan soňra, diýen bu ýerde öz adyňyzy ýazarsyňyz. Ähli zady ýazanyňyzdan soňra siz gönük kanala goşulyp bilýäňiz we şu ýerde biziň berjek ähli kurslarymyzdan peýdalanýaňyz. Onda näme dostlar, ähliňize düşüniklidir diýip umyt edýän. Soraglaryňyz bar bolsa hökman kommentariýada galdyryň. Onda näme indiki wideolarda görüşýänçä hoş sag boluň.